Kum AD sawmthum pathum a ni a, Isua Getsemane huana a ṭawngṭai lai tak kha a ni. Chutia ṭawngṭai lai chuan a sirah hian êng nasa tak hi a lo awm thut a. Thil awmzia chu hei a ni, kum sangneh sawmhnih pahniha mithiamten nasa taka an beih hnuah hun liam tawh hnual let leh theihna, time travel, an buaipui chu an ti hlawhtling thei ta a lo ni a. An thiltum ber chu Isua kha an khen ve hma a tih hlum leh thihna hneha a thaw lehna thlen tir lo a ni tawp mai a ni. Chutiang chu an ti hlawhtling a nih chuan Kristiana zawng zawng hi an nuai bo vek theih an ring. Sipai, tunlai ralthuam a inthuam te chuan Isua chu an zawng ta a, a sirah te chuan Isua zirtir lo muhil bawrh bawrh te chu an hmu thuai a. Chutih lai tak chuan Isua man tumtu Rom sipai, Ralthuam kengte chu an rawn lang ta thut a, assassin-te ho chuan chung mite chu an lo ti buai a, an silaite chu an hmet puak ta a, an kap tlu ta zawih zawih mai ni. Khawvel hi Sri thlak danglam an tum hle. Isua ti lo midang zawngte chu an kap hlum ta phiar a. Sipai pakhat hian Isua hnenah chuan. Pathian Fapa i nih tak zet chuan khang che lai mu tikah i dang thei tur a ni, tiin elhsen takin a han sawi vel a. Isua chuan, Ka kal a hun a ni, ti chauhin a chang a. Assassin pakhat chuan a pistol a phawrh a, Isua chu a kaphlum ta a ni. Bag-ah chuan an dah a, time travel khawl hmang chuan tunlai khawvelah an letpui ta a ni. Hetih lai vek hian scientist mi fel Kristiante chuan chung an thil tihte chu an lo hmu ve vek a. Hun lem tawh hnuah khan let ve in an thil tih zawng zawng te kha ti danglam sak leh vek a tul a ni tih hria in hmanhmawh tak in ruahman na an siam ta chuk chuk a ni. Room ah chuan an lut ruah a, Isua hunah bawk khan an let ve ta a, an va thlen chuan an tlai hret. An thlen hun tur time an chhuat dik lo ni ngei tur a ni. An thlen meuh chuan Isua leh midang zawng te kha an lo thi fai vek tawh a ni. Hmanhmawh tak ah an kir leh thuai a ngai. Bul an tan that vat a tul ta a ni. An zinga pakhat a kir leh hnu chuan lehlam pawh lo chuan an lo man nghal thuai a. Chutia an han in man vel lai tak chuan thil danglam tak a lo thleng ta. Thawm a rawn ri a. An awmna hmun chu lo danglam in engkim mai chu kang chhia leh chul ta rup ang hian a rawn lang ta a ni. Mihring te an mang zo ta ni ngeiin a lang. Screen chu thim a, a rawn lan leh chuan khang thil thlen hma thla eng emaw zat liam tah khan min hruai let leh a. Isua thah tum tu te zing a mi Brand a hi a lo lang a, amah hi sipai bang niin heti hun lai hian Kristian tha tak a la ni. Mahse, he menu ah hian engkim mai a danglam zui dawn a ni. Khaw that ni tak hian a nupui fanau te nen, kawngah motor in an tlan a, brand hi cigarette company pakhat hian an zinga tel a hna thawk tura an sawm lai tak a ni a, chutia ngaihngham taka an tlan lai chuan motor lian hian an car chu a rawn chhut ta bur mai a, an car chu a in bin thawk mai a, he tawhsaw ran tawnah hian a nupui leh fate pahnih hi an thi vek a ni, brand chu lungchhe tak chuan au in a tap ta hawm hawm a, leiah hmangaih ber ber te a chan a ni. An kar alh kang hluah hluah lai en chu a harsa hle mai. Kha thil thleng khan Kristian pa Brent kha a rilru a thlak danglam sak ta hlawk mai a. Ka minu kha chuan huatna in a lo khat ta a. Nun a haw a. A pawimawh ber a rin thin Pathian meuh pawh a haw ta em em mai a ni. Hetihlai hian Kristian tlangval Ram hi a lo lang a, A classmate pakhat Emmy nen hian an intawng a, anni hi an inngai zawng zui a ni. Thla thum a liam dawh hnuah chuan Rem leh a thian dang scientist te chu an lo lang a. Arab billionaire hausa Ameta hnuaia hnathawk an ni. An company hian thil eng emaw tak hmuh chhuah tumin tan an la nasa hle a ni. He company ah hian brand kha invenhimna lama an hotu, head of security, a ni. Scientist rualte chuan an lepa ngawrh tak maia hna an thawh lai chuan an thil tum ber. Thil pakhat, hmun pakhat atanga hmun danga sawn chu an ti thei ta hlauh mai a. An boss a met hi a lawm em avang chuan scientist rualte chu promotion pein a top team ah a hlang kai ta hlawm a ni. An hotupa a meta chanchin chu hetiang deuh hi a ni. Tut mah chuan a nu leh pa te hi Muslim ruh tak an ni thin a. Chumi hnuah Kristiana an inpe a, chu chuan hriatin Muslim kal fawr pawl chuan a mate nu leh pa te chu an thahsak ta a. Khat atang khan Isua leh Kristianna hrim hrimi a haw ta em em mai ni. Chutia huatna khat ta na nana chu tan a han la ta a. Time travel machine hmuh chhuah a, Isua kha an khenbeh hma tih hlum a tum ta a ni. Isua kha an khen beh lova, thlan atanga a rawn tho leh lo a nih chuan Kristian sakua hi a piang dawn lo a, chu chu thil tum lian ber chu a ni. Rem leh mite chu rim takin hna an thawk mawlh mawlh reng a, an han chawl hlah dam lawk a, chutih lai tak chuan thawm danglam tak hi a lo chhuak a. Rem-a'n server pakhat a han tih nun chuan video pawimawh tak hi a man fut a ni. An thil hmuhchhuah tak chu an boss Ahmed hi, terrorist lian tak pakhat nen an lo thawk hauh reng mai a lo ni a. Chu terrorist hotu pa chu Indopui pathumna chawh chawh tum khawpa mi tawrawt a lo ni bawk a. Thil a serious hle mai. Bawm leh ral thawm dang te han transfer kual vel nan a meta call hi hman tangkai an tum ta a ni. Chung zawng zawng an hriat hnu pawh chuan ram chu a hnathawh chhunzawm zel chu a ngai a. A tawp a tawp ah chuan khawvela a hmasa ber ni turin time machine chu an hmu chhuak ta a ni. Lalrama han tu ru zia hi. Helai an chevel zawng zawng hi security lam hian an lo hmuhpui ve vek a, Ram hian an pu Amit hi mi tha lo tak a ni tih a hriat tawh avang khan a thil hmuh chhuah thar kha hman sual a nih hlauin a file pawimawh zawng zawng te chu nuai reh vek a tum ta a. Chutia a chhet lai tak chuan Amit leh Paul te chu an rawn lang ta thut a, an dang bet ta a ni. Amit chuan Ram a hnenah chuan a ruahmanna zawng zawng te chu a hrilh ta a, AD. sawmthum pathum a leta Isua tihlum a tum dan te chu a sawi ta vek a ni. Ramiro chuan pawimawh tak mai computer code a hrilh duh ta tlat lo va, chumi tel lo chuan an khawl kha a hman theih dawn lo a ni. Ram chu an sawi sa ta hrep a, an dawp an dawp a, a sawi duh chuang lo. Ram atana pawi tak chu a nu leh pa te hi an lo man tel reng mai hi a lo ni a. Heti chung pawh hian an la sawi duh chuang lo cheu. An thil in a tuar ta lo. A nu leh pa te chu an ti hlum ta a ni. A scientist hriat dang te chu an lo thleng a. A met chuan an ni ho chu an hna an zawh tawh avangin hnathawh an ngaih tawh lo tur thu a lo hrilh ta hlawm a. Amy chuan Ram-a awmna chu zawt ta a. A met chuan hna pawimawh tak thawkin hmun dangah a kal mek thu in a chhang ta a ni. Ram chuan va dawp leh ta a. An bawhchhian Ram hnenah chuan court a hrilh lo a nih chuan a thiante a tihhlum vek tur thu a hrilh nawn leh ta a. Hetah zet hi chuan Ram hi a ṭang zo ta lova, a tlawm ta a ni. An time sin chu an han tin nung a, an zinga pakhat chu an han test ta a, hmun pakhat aṭangin hmun dangah chuan a insawn thei ta tak tak a, an lawm hle mai. An boss Ahmed chuan thu a pe ta a, hun rei tak aṭanga a lo thum tawh. Isua tihlum tur chuan a mite chu a tir ta a. Brent-a kha an hotu pa a ni dawn a ni. Hetih lai hian Ram-a thiante chuan an thianpa awmna chu an hre ta a. Va chhan chhuakin ani chuan thil awm dan zawng zawngte chu a hrilhfiah ta vek a. Brent leh Paul-te chu AD sawmthum pathumah chuan an lo kal mek a. A tira kan thil hmuh thil thleng zawng zawng kha hemi ṭuma an chet velna hi a ni. Isua kâwhlumtu kha amah Brent-a ngei hi a ni. Isua ruang chu tuamin tunlai hunah an rawn hruai let ta a. Rem leh thian deuh kha AD sawmthum pathumah chuan an let ve leh a, an va hlawhtling lo zui a nih kha. Rem leh mite chu an hun pangaiah an han let leh ta a. Rem a nu leh pa te an thah hma chiahin an va let a ni. An va let hian timeline pahnih a lo awm ta. Rem leh a mi pahnih an awm ta mek. An rian dun chu an lo hmu thuai a, an tlan chhiat a lo tul ta. An varzawn pakhat khan varzawn dang hnenah khan kut zai zir hmangin Ram Chanchua a ngaihdante leh a mata ruahmannate chu an han hrilh vel a. Chuti lai tak chuan a mata hote chu rawn langin varzawn pakhat zawk chu an rawn kap hlum ta mai ni. Felix leh Simona te khan Ram chu rei an lo ti hle tawh a, let ve zai chuan rel ta a ni. Felix zawk chu a hlawhtling mai a, Simon a call erawh a chhe ta hlauh thung. Felix-a chu a han kir leh chuan an lo man nghal thuai a, an ti hlum zui ta ni. Kha Verson-a kha chuan Simon-a chiah a dam ta. Verson dang zawk thil chinchang la hre thui lo te khan Rem-a awmna chu an lo hmu ta a. An va chhan chhuak ta a ni. Rang tak maiin AD sawmthum pathumah chuan an va kir ta a. Brian leh a sipeite ho an thlen khalh ta a ni. An lo chang ta rana an rawn thlen chuan an inbei ta chiam a. An bawm pakhat hi a puak a. Felix leh Simon kha an thi a. Amy pawh na takin a hliam ta a. Lehlam pawla mi pahnih an dam chhuak bawk. Version pakhat zawka dam chhuak awm chhun Simon kha lo lang la in ani khan hnai set set a Gethsemane huana Isua ṭhung ṭai lai te kha a lo be ta vel a ni. Simon a chuan a theih tawp chu in misual amah thah tum tu te an rawn lan tu thu te chu a han hrilh vel a, a himna zawng tur te chuan ti a ni. A ni mihring thu ang mai a awm tur erawh a lo ni hauh si lo. An man zui ta reng a. Hemi tum erawh hi chuan Brent te khan an kap hlum hman ta lo. Rem chuan chipei hovin an man lai te chu a lo hmu ve vek a, tih theih erawh a nei lo hle. Amy hnena a han let leh chuan an teleportna call chu a chhia tih an hre ta a. Ametan a lo off sak ni ngeiin a lang. Kir thei a ni ta lo. Kum sang nih liam ta a, an cham rih a ngai dawn ta. A tukah chuan Brent leh a kit pakhat te chu an insiam danglamin ruahmanna an lo siam a, a kit hian an thei zawrh pakhat hi lahin a ei ngawt pek a, buaina chhuak zui ta ni. An bula awm ruam sipai te chu an lo lang thuai a, Brent hian a pistol phawrhin sipai pakhat chu a kap ta vel a ni. An intam hlaih deuh avangin an thian dun chu an thunun thei ta mai a. An intih buai lai khan Brian hian a time travel khawl kha thlauhin nu pakhat hian a lo chhar ta a ni. Isua pawhin a kraws puin kawng a lo zawh mek a. Simon kha lo langin a ni chuan a tlute chu kai thovin a kraws te chu a putsak ta a ni. Khenbeh an ni ta. A sir ve veah chuan Brian te pahnih kha khenbeh an lo nei ve bawk a. Time travel ti tawh te zingah chuan van duai ber an ni mai awm e. Kum sang hnih liam tawhah an kir ve em em a, an lo kheng bet hmak. Ram khan a mi kha ti dam turin Isua a ngen chiam a, a duh chhan erawh a hmu ta lo. Khawchhungah lutin Simon kha an va tawk ta a, thil awmzia a sawi fiah ta a ni. Chutih lai chuan Brent te chanchin hriat zui tur awm ta lo chu Amata rilru chu a nuam ta lo va, a time travel ve tan e. Isua thlan chhungah hian a va thleng a, a ruang an ruk bawk loh nan tiin a lo chang ta a ni. Nimahsela, thaw leh khatah lir a lo nghing ta a, thlan chhung chu a lo eng ta chiam a, a mat leh a puana tuam chu an bo ta daih a ni. Remte thian dun pawh chu thlanah chuan an va thleng a. Isua zirtirte pawh kha an lo thleng thuai a, a ruang a bo tih an hmu a. Remte thian ho chu van tirh koh an ni emaw an ti a, rang takin an tlan chhuak ta a ni. Ami pawh kha a hliam tuar lovin a lo chatthlak ve ta chiah mai. An thi zing ta mawlh mawlh hle mai kan ti mai thei. An time travel nasa lutuk a, an version hi a inkalthuah ta nuaih mai a nih hi. Beisei tur reng nei lova an awm lai leh chu hmunah chuan an tang kum khua tawh mai dawn emaw an intih laiin hmeichhe pahnih hi an rawn lang a, anni chuan puana tuam that thil hi an rawn pe a. An time travel khawl kha a lo nir reng a, Ram-a nu leh pa an tih hlum hma chiah khan an kir leh thei ta ni. Kha timeline-ah khan an vaiin an la dam vek a ni tih hre ta ila. An va thlen chuan misual ho kha an lo awm reng a, an inkap ta chiam a ni. Simon kha an kap hliam ta tlat mai. Ram hian tih tur a la nei. A nu leh pate chhan chhuah kha a la ngai a ni. Rang takin time travel chu hmangin hun liam tawh hnu, time travel khawn an la hman thiam hmaah chuan a let leh ta a. Rem chuan a nu leh pate chu a va chhan chhuak ta ngei a, Simon erawh an lo kap hlum ta a. Mahse, ani khan an khawl kha a lo ti chhe hman hlauh a ni. A met a han zawn chuan brain kha a mu ta hlauh mai a, a bialnu a mi thattu kha a ni a, a haw hle a ni. Mahse heti hun laia brand hi a la sual hma kha a la ni a, rem pawh hian a kap thei lo. An buai lai tak hian a medtech a an rawn lang ta a, Emmy hi an rawn man bawk a, rem chu time travel code an rawn zawt leh ta a ni. Rem hian a med nihna te chu puangin a thil tih tum zawng zawng te chu a sawi ta a. Chu thu a lo hriat chuan brand chuan a pistol a phawi a, misual ho chu a kap hlum ta hlawm a, mahse amah ngei pawh chu an kap fuh a ni. Ram khan a mit chu thil hriam hmang hian a lo vit hlum ve ta bawk. Timeline inthuah tam tak a awm tih kan hre tawh a. Mahse, Simon-a'n an khawl a lo ti chhe ta khan khang timeline zawng zawng te kha a chhun fin ta a. Ram-a version pakhat zawk te kha lo tawpin a taksa te chu a ral ta riai riai a. An man leh sawi sak hrep Ram kha a lo lang a. Kha version-ah khan bul an tan hra chho leh dawn ta a ni. An thian ho zawng te pawh an la dam kim e. Thla thum hnuah chuan scientist te chuan rem chhungkua te kha accident lak atanga chhan chhuah an tum ta a. Rem chu khami hunah khan kir leh in an tum ang chuan an accident tur chu a va chan chhuak thei ta a ni. Time travel chungchang zet chu hriat pawlh a awl deuh mai thei. A ti deuh nuaih mai a ni. I lo rem khawm thiam ve mai ang chu maw?